Kusekuru vamambo vakaita kusimudza ziAK47 ravo vachida kuti shit mani kuti vashudhe munhu waizia vaizia vamunongedzera pfuti pape vasati vapura vakabati pa vabva varoha gumbo waizia ah shit mani demet vanga vari chi vanga vari gad wamambo vanga vasvikira muchiraundi waizia necolleague yemupurisa ndovatosvika baba torera chipito yemagic yabva vaenda naye mbambu forest achisvika muyame vaizia mambo vamira paye paye vatora chi isinhi raira kona harisi kuvhura bhobho arisa mumaoko ani asekuru paipai sekuru vachibva yavhurika bva vanoti o oh, sekuru vanga vatamba nesinhi iri vainflueteta ropa ravo musinhi kuti ritese zviitike paipai vamutorera apa gadhi wakachibva mhanya achisvika neimwe hafu yemagic flut achibva aibatanidza kudai so achiibatanidza pachibva pavhurika zigi gedhi zihombe retime akabva anoitisa kuti orai ndo pakavhurika zigedhi retime sekuru achiti yeah, this is the moment i've been waiting for the finally ndo zvandoda izvi we can actually live longer mambo ah, mambo paipai atarisa sini ari kunzwa kuti hapana mamwe masounds aari kunzwa epito airira saka minzi kuti time vakaenda izvozvo vanogona kurasika bhozi havaende pamwe chete abva anoitisa kuti that same day ravakaenda paipai vakapindirana pamwe chete nasekuru vake saka kana vakuzopinda futi vanofanira kupinda vese nasekuru wake saka pane pimwe munhu anofanira kuenda naye waizi anofanira kuenda naye paboys two iri waizi vakuti ini ndoenda ini ndoenda boys rera waizi akurememba zvakumurwadza tora ndikaenda nemi wani wenye anogona kusadzoka wani wenye anogona kufa waizi but dzapinda mutime loop mame dzatarisa time light rera dziri kuita kushungurudzika ndoita sei dziri mudilema dziri kufunga ndoita sei at this point ndakuvharika waizi at that same time vatorwa uh, boendeswa kuchipolisi uku kabhebha kakatotarisa mapictures ako nechinamambo pai pakari kurwadziwa kaflower kabva kadonha katarisa kaflower kaika waya dzakabata kabva kadisappear ati ah chiri kuitika bva atarisa mudenga chono ah, ah flower racho ri kudisappear but orit saka inini mamemory zangu namambo mambo akaenda unogadzirisa masinhu anodisappear wadza zvamushungurudza ati ah shit man demet bva mhanya timhanya kupolice station atinoona sekuru svikati sekuru imimi munofanira kundikudzwa chii chiri kuitika zvikanzi imimi vanhu imimi nei musiri kuda kurarama longa nei musiri kuda kurarama ilonga life imimi nei muri kuita kunge mamunorwara shit man ndimwe zvikanzi ayewa ndiudzei zvofamba sei zvikanzi orit saka unofanira kuenda neni wanonyafanira kuendawo neni anenge ari mutime loop kuti zviite nemagic flute uye dzibaba dzaenda kuna shamwari adzo bvadzanombunza kuti ko ndipo ka magic flute wakapiwa namambo zvikanzi aiwa handisi kukupa inini because ini have actually love you saka handidi kuti ufe waiz akuconfirma mafeelings ake zvikanzi orit bvabva mudhonza bvambata bvat orit just like the way you like me thats the way yandodawo mambo aiza ndokumbirawo ndokumbirawo ndipowo magic flute aya but dzimfesi dziya dzadzine rudo nemubhebho aya dzabva dzazongomuita se dzabva dzazongofainal abva dzazongomupa abva dzamutambidza chipito aya abva abva apfeka chinecklace yakapiwa namambo because akaiti achaipfeka on his on her most glorious moment abva aipfeka abva driver abva aenda kubamboo papa at the same time mambo nachina gadhi wakavapinda papa vari kutopindawo mama havasi kuziva kuti fate yavo yakamira sei vatopinda mutime loop raya